अय्या हो राधे तेरे नाम कहूंगी बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो सब सबसे पहिने देखबाक लेल सब्सक्राइब करी ई यूट्यूब चैनल अमन रूप संगे बेल आइकॉन पर सेहो क्लिक करी सबटा काम पड़ल छै ओहि ना एखन तक ई सब बाहर शहर ले छै तब हुनका काम करबै

कोनो चीज के समा आबि गेल साल में वएह तऽ। एक बार कोनो चीज खाना छै ओते नहि खेबै अति नहि हम खेबै हमरा बुते नहि हेतै तोरा भैया हँ ओ कदम गाछ पर हाँ। हाँ, कृष्ण भगवान ने बसली टेरे आ तब रविका से हम की कहे अने को ओकरा कदम का जड़ में अने का ताके आ कृष्ण ने जय बसली मने पर गाछी पे गाछी पे बैठे कृष्ण भगवान ने गाछ पर रविका से हम कता रहे

अपना गाना गाओ तुम यहाँ भैन राधा तेरे बिना तेरी श्याम है बाबू ये ए तोरा और क- कतो कुछो के विचार नहीं करे छ ना कथी भेलै बाबू तोरा और का करे की छ के पूछे छ कदम तोड़ै छी बाबू एकटा कदम झरबे न करै छै गौ ई कोन कदम छियै दौ तेरी के

तऽ तोरा दुनू टाके कमसँ कम हमरा कहना चाही ने जे बाबू आइ कदमके चटनी खेबै तरकारी खेबै बाबू अहाँ ई बात जे कहलियै ने जाइ छियै हम मैया के कहलियै मैया कहलियै दीदी हाँ, अहाँ कहलियै ना मैया कहलकै नहि तोरे के छै नहि खाय के छै अरे तोहर मैया तऽ निके बात ने कहने है तऽ जे तोरा काल्हि बता दन मलाई आ ये खेबह कदम के चटनी हाँ बाबू कनी खेबै कनिए कनिए खेबै कनिए साल- कनिए खेबै साल- गो। सालमे कोन तेल चीज- लाल लाल तब अरे हम तऽ बाबू। कहियो देबो जे छै छै ई खाय ले देखू तऽ बाबू लेकिन के बुढ़िया लाल लाल छै। मानतऽ ठना जे छै से हम समझेबे ने करबऽ तोरा दुआटा के हाँ बाबू तऽ हमे तऽ जे छै से तोरा दुआटा से नहि लागै छै जे कते झगड़ा करबे आ पुतहु सब एहिना छै दुलारू ले भाइ कर लेकिन बुढ़िया मानतऽ हैं? ला कहऽ तऽ बुढ़वा बुढ़िया सब मंगनीमे बदनाम होइ छै ने

आइ तऽ एकदम मन लगा कऽ खेनाइ छै बार मरचा कम भए गेलै की रुक आओर लाबै छी रुकू बाप रे बाप, एहन मेहनत से कदम तोड़ लगे हमर दीदी आइ चटल पटल करिके खेबै बाप रे बाप आरो तोरी करो गुड़िया रानी उठल छियै सुतल रहू की की गो आबै छियै कदम खा के कदम के कुच्चा की

दीदी आबैत न बनि गेलै कुच्चा पिस्ते पिस्ते हम नहीं खेना चाहिए कोटा मैं नहीं खा लेबे की नून मरचाई बिना के तेल कनी के दे दही दे दैत ना दैत ना तेल दैत ना बिचल का की करलियै हमरा बिचल के नीक लागै छै

डाला ए आइ जे बेमार पड़तै तऽ के करतै इलाज कते ई दाबे के करतै? लगतै उठा कऽ ए बारहो महीना कदम फरै छै एके महीना फरे के केकर मतलब बीच गंदै उठतै ना। चटनी ए, के बीच में चीख खाइ छियै। देलक। हमरा कहलकै कदम तोड़ देला हमे नहीं तोड़ देलिए तोरा कहलकै ई जब तोड़लकै ये तो सबके घर में केकरा बिगाड़ के बेटी पुतोह के बुढ़वा बुढ़िया नहि बिगाड़ै छै कहियो ने अरे बुढ़िया सबके गारि दए कऽ बात दए कऽ साँति कऽ अरे उधर बात सबटा कनिया कऽ दाबि बुझै कऽ के राखै कोशिश छै। करह की एहिटा अंदाज करह तऽ साल भरि में कदम एक बेर फड़ ले अपने गाछी में पकड़ ले आ ई सब तोड़ैत रहे तऽ ई सब कहै छै जे बाबू कनिया कदम के कुचा खेबै तऽ हमे सोचलियै जे छै से खाइ छै तऽ केहन होइ छै एहिठिना एलियै तऽ देखै छियै वास्तविक कुच्चा बना कऽ खेलकै हे देख हमरो पतामे सुगंध जे लगलै खाना ए, के रुक ना गई वास्तविक बड़ी टेस्टगर लेकिन पतामे देने छै टेस्ट पाबि लेलियै बड़ी निक लगले आ जब लेकिन बेमार पड़तै बहिना, सुनऽ। ए, बुढ़िया दौड़िया तऽ, बहिना तू बात बाटे बुझऽ मेरा ना दौड़िया ना। तऽ हैया तू बाटे देखो दौड़। हाँ? सीख लेलिए स्विंग लेलिए आ हैया राखि देलिए जटकी पुतौहके तऽ धियापुता नहि छै तऽ आब ओकरा मोन भेलै एक ठोप चीख लेलकै तै ले एतेक करतै लोक बच्चा कानै छै

बुढ़िया अखन केहन घुमा कऽ बाजलक हँ। अच्छा एकटा कहू तऽ एहिठिना दूटा धियो पुतो जन्मा कऽ बेटा पुतो सब भए गेल ने लेकिन कदमके चटनी बना कऽ कहियो हमरा देने रहक अहाँके तऽ नहि देलहुँ डरसँ नहि दैत रहू नहि नहि तऽ जब एते स्वाद अहाँ बुझने रहितियै तऽ बना कऽ हमरा दैतियै ने कहियो ई तऽ धनि पुतोह जे छै जे कुचा बनेलकै तऽ बुढ़बाके सड़ि केलकै

देखलिया आम के देखलिया दो कदम के चटनी ने ना तमे लहसुन दलिए तमे मरचाई दलिए तमे नून तेल दलिए तमे नून दलिए बाप रे हां बाप। देखियो मन इसके हाथ चट के खाल बे पुतो त हमर कमाल देखै छियै सबके मुँह से पानि टपक गेल हमर मैया धरि के हाल कहैत रहे नहि खेबै नहि खेबै आम बुझते हेबै कते टेस्टी हेतै अहूँ सब ट्राई करू अहूँ सब खायब कदम के च- कदम के कुच्चा नहीं गिरते मैया बाप रे हमरा तो बड़ निक लागल खाए ला अहूँ सब लिए खाएब कमेंट करब आहा खाय ला नहीं बिसरब अहाँ सबके कदम के जा। हाँ बाबू भए गेलै हटा हटा बड़ा कर के जे चीज मन हेता ने बुढ़िया के पहिने कहबा बुढ़िया नहि बुझै छै लड़ाई करै छै हमरा जानकारी करी बाबू अखनी नहीं छै पाकल नीक से पाके दिन तो कते तोड़बै हँ हँ हेतै दोसर दिन जे छै से